तरकारी लेबै ये तरकारी बाप रे बाप भोर से बौआ गेली एते घुमलू डार पीछी टूटल जाइए बोहनी नहीं भेल हमरा ये काकी तरकारी लेबै केना दै छह

एकदम पूरा लॉकडाउन में फ्री छिए तरकारी लो बसिया छिया कि टटका छिया तटका छथिन काकी हाँ, देखबे तब ना अरे बाप आ, बड भारी हम बोल की की ले बसिया छिए बसिया नहीं छत काकी बसिया टटका नहीं छिए तटका छत बैस बैस के बात करतीन

मारा है कथी कते दाम लगाने छियै बैगन को बैगन सरले छै बौआ देखते हैं तो कहान ई के लेतो ये काकी नहीं बुझल या 1 किलो बैगन में नहीं सड़ल पचल दे देते ना त कनी ओकरो फायदा हेते उहे छै फायदा रुपया हेतै। देखै छी एकरा ई एहन बैगन ला कर बेचे ला आबै छै तरकारी है ये

सब छोड़ू छोड़ू यो छोड़ा हमरा के फर्क नहीं पड़ते कनु एकरा की केना छै एकरा मिलबू पहिला देखो ना या नापू नापू करू पहिला अहाँ सब तरकारी लेबे की करबे मूड नहीं खराब करबो पूछू ना कि घर पर छै टमाटर काकी हम ओने टोल में बेचली अस्सी रुपये किलो अहाँ के लागी मात्र हम बीस रुपये किलो दऽ देबै गोल अच्छा बीस रुपया किलो हाँ बहुत कम देलक दे छियै

बैगन सुनो कथी अस्सी रुपये किलो एहि दुआरे बेचलियै टोलमे हाँ हम जे बोहनी केलहुँ ने एकटा घरमे हाँ बड़ा दिमाग चाटलक अच्छा ताहि दुआरे कहलियै अस्सी टके किलो बेच लै छियै जेहने गुरु एहने चेला मांगलक गुड़ देलक ढेला तो सुनू ना तरकारी के बात नहीं चाहिए देखू ना गाँव की बन के आयल से गाँव समाज में की कहते काल अपने

सौतिन कोन आधार से कहियो यहाँ के ओए हमर कथि से आके कथि छी के घर वाली गा हमरा तो लगे ये तो बुझा दिए तो पूरे दिमाग से पूरे हटल टाइप के आदमी लगे ओए लगे आ गए हमरा सौतीन कह जाइए बउआ रुक रुक एकरा हम जानल छिए ये यहाँ तरकारी बेचे लिए कि हे? एतना सौतिन मितिन कर हमरा ये नहीं कहो बुझलिए ना यही जगह लगे छै हाथ बुझलिए ना नहीं तो हम पूरे यो- ओकरा जा खा लेब हम ओए आ गए की कहिए यहाँ कहिए लियो छोड़ू उ सब बात छोड़ू तरकारी नापू केना की छै ना तरकारी ले छिए

लो ना पुना बाप रे बा अतिए घूमलिए हम एहन नहीं देखलिए हम रुक ले ले ना पुले ना पुले एकटा बेसी नहीं देब टुटलहा नहीं देब हम बेसी और चढ़त और चढ़त की चढ़ के ए, रहत? दै छी ये और लागत ये और लगत और चढ़बू सौतीन के दे छी हम सरलाहा बेगन ले अहाँ के बेसिए देलहुँ लाबू एगो। लाबू लाबू दियो झोला दियो ने झोला नहीं हो ये की कह बिहाने बिहाने झगड़ा भऽ गेलै हमरा झोला तोला ओते सब ये चीज बौआ देखो बैगन दे देखो, कीड़ा जकाँ लागल, सोना छै। हैया देखो ये खाओ देखो यो प- यो एहन छै

ये कोरोना के टाइम में ई सब पूरा एते महंग महंग तरकारी बेच के हमरा आर के पूरा परेशान कर देने छै

गे सौदिन तोरा नीक नहि हेतौ गे गे दैया गे दैया गे डाल पीठी तोड़ि देलक मारैत मारे भौजी कथी लॉकडाउन में भेल? तो- लॉकडाउन में तरकारी तो ले लिए हाँ खर्चो बच गेलै की पूरे देखू कते हमरा माया लागे छै कते अफसोस लागे छै देखू कथी के माया लगतै कथी के माया सुनू ना देलके त सड़ल ना कहियो काल त भूल चूक त भइए जाइ छै आदमी सब होइ छै भूल चूक लेकिन छै एना के गांव समाज में छौरी अ, के ड्रेस अप करके एते त की हेतै सब टोल समाज अ, बदनाम हेतै कि नहीं हेतै बोलू ये जरा अहाँ नहीं बुझलिए मतलब ओकर पेशा हेतै वएह बुझलिए ना ओकर लगाई लगाव सगाव सब ओकर वही हेतै त आब की करी ओकरो से गलती भए गेलै बेचारा नापे में नहीं देखलक के तो ध्यान देने हेते पड़ गेल हेते एकटा ना सड़ल लॉकडाउन के तरल समय में पैसा। एहन सड़ल गल तरकारी बेचते है तो कोरोना लगते कि नहीं लगते पूरा परिवार और के असर करते कि नहीं करते बोल अखन कहाँ? देखू जब से अखन लॉकडाउन लागल छै तखन से देखू एकटा ताजा तरकारी नहि मिलै छै आ तरकारी भी एते महग छै से मत पूछू आ ओहो तऽ बेचारा कते पैसा दए कर कऽ कीन के आना रहते आ कहे छले कि हमर चार गो धिया पुता छै अपना जे तरकारी लए लेबै ओकर घर में तऽ धिया पुता तऽ भुखले रहथि बाल बच्चा भुखले रहतै मौगी दोसर के दया नहि देखू अपन देखू अपन घर देखू लॉकडाउन में सब ओहने समस्या छै सुनू ने समस्या छै कि अपन घर के समस्या देखबे दोसर घर के समस्या देखबे अहाँ एतऽ सुनू ने अपन घर में तऽ नूने भात खा लेबै आ ई जे एते पैसा जे महक के जे तरकारी आनने छै कीन कऽ अखन लॉकडाउन के टाइम में ओकर तऽ छीन लेलियै बेचारा देखो कोई भी सरापे छे ना तो अपन घर में पड़े छे बुझलिए ना ठीके छै ने अहाँके विचारमे की छै केना करल जाय हे देखिए ओगा कनी जा कर के रोड में कथौ हेतन तो बोले कान हो दे दे छी तरकारी नहीं राखू नहीं चाहिए हमरा तरकारी सरकारी अच्छा ठीके छै अहाँ कहलियै तऽ अहाँके विचार हम राखि जे ठीके छै ने तऽ बोला के लाबू ने कोतना छै दए दै छियै आब की सुनू करबै ने। तऽ आब ओना करलकै तऽ आब सब अपना आरके ओहिने करबै तऽ नहि भेलै नहीं भेले ना वह अहाँ के समझाई छी ना ओना नहीं करू ठीके छै ठीके छै लए कऽ आबू ओकरा बोला कऽ आबू दए दै छियै तरकारी एतऽ सुनू ने बुआ